Omobasokani oria Bernard Onsongarumba anyorete aaria esukuru Nyankanda ekero achiete kwoyia abana baye korwa esukuru. Bono ekero anyorete omobasokani oyio ekero twakerete esimi intwe buna abana bodaboda twaimogete tokaminyoka gochia ororo naende tochie gohakikisa gose nobomaene tokanyora banyorire achali. Ntwaminyogete ande ake Tokanyora abana baumire enchera ere embe, lakini oyominto penadi ere ekero twaigete ororo tokanyora onyarire gosira, bana tokaraminyokia abana nyagitari tochie kobasugurikera. Ekero basinyete korwa nyagitari ya Nyamira, ntwabarifaete gocha ase nyagitari yaito Kisii level four level five hospital togacha kobasugurikera. Lakini buna Nyasaye are omuya, abana abo buna twabasugurikerete, abana abwo. mbanyarete kobwena, nonye banyorete amachira amanene, omonguru nabakonyete, oyomo agasunwa omotwe, oyonde agakorerwa esacha y'okoboko, oyonde agasunwa. Abana abwo mbagoite moyo, lakini ase oyominto penalty ere nabo anyarete gakorara. Bono nare gotebia abarundi baminto ba bodaboda, buna oyominto penalty achigete korara. Ntwanyarete tokobanga amatanga aye ase enchera enyororo, naende tokamosugurikera buna arenge omonto omuya. Eena, nigo arenge omonto omuya, otabwati amang'ana na monto onde bwensi. Twabanga amatanga aye ase enchera enyororo buroburu taiyo, togakora nonya nemechango yaye buya ya bodaboda. Erinde ekero yaikera rituko togochia komoreta riarenge rituko ria Jumaine. Nabo twabanganete abarai buya nabanabodaboda, tokamorusia KTRH buya, tokamoreta estage yaito y'egesaga aria. Abanabodaboda bakamorora, tokamorusia oo, togachaka esabari korwa etown, togatara namagoro ng'ora ng'ora ng'ora korwa etown gocha gocha gocha, chipigipigi inde ntobasa gotiga abamura baminyoke ase epaara banyore bakonyora omobasukano bw'epaara. naende tonyore amatanga ande. Igo ntwabangete omopango oye ase enchera enyororo naende enchera engiya, erinde togataara korwa etaoni mpaka togaikera Nyatieko. Ekero twaigete Nyatieko, twaigete ororo tokamanya kobatebia, Bono iga toisire goika, egento togokora bono togotiira ng'ora mpaka toike Nyabusiranga. Twati twatiirete buya ase enchera enyororo mpaka togaika ka. Ekero twaigete ororo. Abanto barenge ababanga ase omosabaro abakaba batochoinetie abande totamanyete, eyio ekoorokia ng'a osomba nabwate obuya nabaanto bakiagerete bagatochoini bakaba abanto abange. Ase rituko ria igoro amatanga agarenge amatanga amaya amatoereru. Naende tokareresia oyominto rende onyango tagakonyora obokong'u. Nonya abanasiasa bachete ororo baorogetie enchera engiya, baorogetie igoro bagakwana chinkwana ching'ororo buya, erinde bakarwa nonya na erongori yabo ase enchera ere engiya, erinde barerie mokamaremu otigaire magega, na abana baria atigerwa anyare kobarera ase enchera ere engiya. Bono nare goteba iga abanasiasa bonde buna ebatuo buna abana-bodaboda ase chingaki echi ase engencho twabeire abanto abang'aini ase mwatutumeka ase enchera ere engiya. Bono nare goteba iga, inche buna abana-bodaboda twende gochia gosira nasirire efamiri yaye yatigarete magega, chibesa chiaye chionsi tichiri twachangete moka mokamanya gosira aegwe chionsi. ase emeroberio eye buna twabangete, nonya abapasita barenge ororo mbagogetigwe, na barabwo bagateba buna twabangete emeroberio eyio, mokanya gosira tiga aegwe eng'eria, erinde arendere abana abatigeirwe ababureke amaene. Mbuya mono, Nyasae abasesenie. Yes.
Eh, amarieta amarue Vincent korwa ase estage ya Nyatieko, omwana bodaboda. Nigo rende naiche gocha gokwanera ase amatanga aya oyominto bodaboda onsongo, oyio orenge coordinator, ya egesa abwo taoni, nkwanire mono rituko ri'omosabara, buna tware gocha ng'ora ng'ora, abaminto b'egesa babwate omopangiria omuya, nigo bang'usete engori ensemo mpaka ensemo, bahakikisha ng'a onde taiyo okominyoka, onde taiyo ogotang'anera onde. Omosabara oyio nigo ochete ng'ora ng'ora ng'ora okaire ang'e chinsa isato epaara, gwakera abana abanto baminto ba boda boda b'egesa.

Ebatebete, Eyio negasi yaito, naende intwe togokora nigo bo ekenyoronto tari intwe basumbwe gose monyare gochandeka. Egasi eyio neyaito, naende goika tobwaterane. Bakabwaterana ase oboamo, ase okorema nonya nekegure ki'oyominto ase obotuko bogima, na gokora ase enchera ere engiya. Rituko rikobwatia mambia aya eyio arenge Jumatano, morobori ogochaka buya sana, tokanyebeka aase arenge agare kabisa araisane abanto kiagera nabageni abange bare gocha, Abanto abange bagaacha, chinkwana chigakwanwa, obotoereru bokaba, abana-chiasa bagaacha. Omopangiria okaba omuya, tingochi kweba abaminto abarisia, abwo bare abapastor. Bakabeka omopangiria omuya, more especially ase ensemo ya erongori, amatanga namangete okogenda, kwanyora chinkwana gochia koba chinyinge, nonya nengaki y'erongori yasiekire. Lakini nkobaakera buya sana abarisia na baria barenge ase ensemo eria ya oyominto omoraya omogondo boto nsongo, bakabaanga buya, bagachakera abagaaka, bagachakera abang'ina, omochango okaba buya. Abarisiasa baito bakabwatia omopangiria oyio, bagachanga gento geke keranyare gosukia abana baria ake erinde banyare kogenderera. Twababoorire ase ogwancha okuya, nigo abwo monyare kororokana naende bogenderere. Nabo bagokagera ng'a abana bodaboda nabanto bande batabwati chifamiri, nkagerete abande mbare basomete ase korwa ororo ng'a bodaboda nabanto bechogete naende babwate omopangirio. Banasiasa baminto ngochia kobaboria, omwerekeo oyo tiga onyare koba omuya ase engencho ya ogosupport abanto bonsi. Teba buna nigo arioka, tosupport ase twachiire, Nonya kere engaki ya siasa totige amaberera twarora bobe egetugi giatoire ororo erio twarwa ororo giakonya ase efamiri eye tobwatane ase obwamo ase chingo naende gochi kobua ase ogwancha okuya ase egento keria eke giachangete ase ensemo ya marehemu nakero tikinyare gosukia abana baria ake na morai onde bwensi ore nogwancha okuya ase ogosapotia efamiri eri ribaga ndire ororo. Noire oike efamiri eria ang'e osapotie abana baria banyare gosuka ase ekiagera abana baria ng'are mono batigeretwe. Naende togwakera Nyasae mbuya mono akonyete na baria bande ababotwe ase abwo bakonyire babwanire babeire ase enka yabo erio bagenderere ase amasomo.

Igo nigo nteneine ase esiteji ya Nyatieko, amatanga amane akoenda bosongo, Marlani, Landa, gochieria Nyamboto rogoro. Eng'ana eye nigo yachire rimo rioka magega y'omwana koenda kota bosongo kotineta y'omochie bosongo egesa ararete magega y'ogwakwa n'egari aari ase ensemo ya Nyamira goika atarara. Korende abana barenge nere babere Nyasae akabakombia. Obwari bwaye na obuya bwaye nigo bwachakerete ensemo ya bosongo, na boigo abana bota-bota, erombe y'abana bota-bota ne chipigipigi goika chigari. Nabarabwo nigo bagendete na amagoro amo negari yabogoretie omobere nigo yare gotongora, ogotongora gwe kamilioni. Ase epaara engima nigo yaribetwe nengori enene, na boigo nigo babwatete obosaki. Security yabo yare gotang'ana, teri monto onde bwensi tabasete konyora omobasukano. Naboigo nabaria bare goeta ne chingari abande nigo bakong'etie egeko kera nigo epaara yaribete pi. Boigo nabanto b'ensemo ya Nyatieko, abasani na abairi nigo barenge korwa magega. Korende bono nigo basabire ng'a abane siasa mbuya mono aase okorua omorembe engaki y'okomoenia, na bateebire, Mobe igo, igo, igo, mwegose komanyeria abana bote-bote ase ogoikerania ebirengo biaino na korwana esegi. Nigo bateebire omoboraki otigaire na abana banyare gokonywa n'Abasamaria abaya. Oo, ring'ana eye iga nigo yarentire obwansu bwaye na obwari bwaye ase engencho arenge omonto omuya. Bonsi batebire inyo are koba botambe. Ekirambauti kiarure ase stage y'enyomba ya Nyatieko, kiarigereirie omochie Nyasae yachiire, na amagoro ayio abere.